Praise the Lord praise the Lord. Hallelujah.
Ɛnɛ so so yɛda Ɔbɔadeɛ Nyankopɔn ase. Ɛnnɛ yɛ da a Awurade Israel Nyankopɔn ahyehyɛ ato hɔ sɛ Ne nkoa ne Ne mfena sɛnea daa wɔyɛ no no, Ɔbɛma wɔn atie nkyerɛkyerɛ a ɛyɛ nokorɛ ɛne nkyerɛkyerɛ a ɛyɛ papa. Ɛnti baabi biara a wowɔ biara, obuo ne nidie, Anɔpa, awia, anadwo yi a wotie saa sermon yi a Awurade asoma ne nkoa se yɛmfa mbrɛ wo, esiw tiri ase na yɛmmɔ mpaeɛ. Wo a woyɛ Onyame a wawu asɔre a woda so te ase ɛnɛ da yi, yɛda wo ase. Amen. Wo a woahu yɛn mmɔbɔ na woanhwɛ yɛn mfomsoɔ ne yɛn nni, na wode yɛn mmɔne nyinaa akyɛ yɛn na woagye yɛn kra afiri fidisumfo fidie mu, ɛnnɛ so yɛda wo ase. Amen. Wo a tumi ne anuonyam ne ntontom ne nkamfo nyinaa yɛ wo dea, ɛnnɛ de yɛda wo ase. Amen.
Ɔteasefoɔ, ɛnyɛ w'ahummɔborɔ ne w'adom a nka akwasampafoɔ, adebɔeɛfoɔ te sɛ yɛn nka bɛade sɛ yɛwɔ hene. Ɔdɛfoɔ, yɛda wo ase a na ɛnsa, yɛyi wo ayɛ a na wofata. Ɛfiri sɛ yɛn deɛ yɛankɔ ankɔtɔ, yɛn deɛ yɛankɔ ankɔfiri, Ɛyɛ adom na ɛwɔ awurado de adom yɛn. Nti sɛ yɛte ase a, yɛmfa yɛn nan ase nkɔma nsuo, yɛmfa yɛn nan ase nkɔma nnua, yɛmfa yɛn nan ase nkɔma nnuane bi a yɛdii yɛ. Daabi. Sɛ biribi wɔ aseda akyi a, yɛmfa mma nipa biara. Daabi. Yɛde bɛma wɔ awurade a ɔte ase daadaa. Woatwerɛ sɛ, Ɔsoro ne asase no mu nneɛma nyinaa bɛtwam. Yes. Nanso wɔ awurade, w'asɛm deɛ ntwam da. Ɛnnɛ da yi, yɛsan hyia biom wɔ wo din mu. Yɛbɛdwendwen w'asɛm ho. Sɛ na wɔatwerɛ sɛ, Ɔsoro ne asase no mu nnoɔma nyina bɛtwam, m'asɛm deɛ ɛntwa mu da. Sɛ na wɔatwerɛ sɛ, M'asɛm yɛ nam se nkrantɛ ne fanu biara. Sɛ na wɔatwerɛ sɛ, M'asɛm ɛmba kwa, ɛba a ɛbɛyɛ adwuma a ɛsɛ sɛ ɛyɛ, na ɛde mmuaeɛ abrɛ wo. Deɛ meserɛ wo ne sɛ, ɔdɛɛfoɔ, mmerɛ a w'asɛm reduru wo mma yi, Deɛ ɔyɛ odwan no papa bue n'ani. Amen. Deɛ ɔyɛ odwan no papa bue n'aso. Amen. Deɛ ɛyɛ wo Awurade odwan no sɛ yɛakyekyere n'asane no. Amen. Awurade sɛ watɔ baha a kyekyere ne werɛ. Amen. Awurade sɛ baa mmerɛ yi anidasoɔ bi anni hɔ a Awurade ma no nya anidaasoɔ. Amen. Na biribi akɔ awieɛ pa a mɛka sɛ Abba Father Awurade ɛnnɛ soso bio ne yɛn adi ne yie. Sɛ obi so da so yɛ apɔnkye na ɔte hyiadan mu a, Awurade fa nsa ka no. Amen. Obi da so yɛ kraman na ɔte hyiadan mu a, fa nsa ka no. Amen. Obi da so yɛ prako na ɔte hyiadan mu a, Awurade fa nsa ka no. Amen. Na ohu Awurade anuonyam na ɔno nso mmɛka nnwan no ho. Adaakye ankɔ amma wode w'anuonyam a ɛtɔ so mmienu ba a, wanyɛ yere aba. Wei na mesrɛ wɔ Ɔdɔba Yesu Kristo din mu nti. Obi biara a ɔretie me nne biara nka sɛ Amen kɛseɛ paa. Amen.
Ɛnnɛ nso biom, Awurade ayɛ adom. na wɔsan soma yɛn sɛ na military policefoɔ adwuma a wɔyɛ no sɛ wɔn policefoɔ a asogyafoɔ a wɔbɛtanehye the image of the military no wɔbɛsɔ wɔn mu na wɔadiscipline wɔn sɛnea ɛbɛyɛ a military adwuma no bɛbɛnyam mfa no di bia wɔkita sɛ ɔyɛ colonel sɛ ɔyɛ major sɛ ɔyɛ major general sɛ ɔyɛ captain ɛmfa ho no dibere a okita, the very moment a wobɛ go against the rules and regulation of the academy na ɔmo ne wo bɛ deale. Sɛ na pips foɔ nso wɔ hɔ, sɛ polisini biara a ɔbɛ go beyond ne boundary na ɔmo ne no bɛ di no. Awieɛ mmere mu Otumfoɔ Asafo Yehowa asoma yɛn sɛ yɛ ma discipline ɛmmra n'adwuma no a ne mma ɛɛyɛ wɔ ateasefo asase so ha no. Nti nnɛ. Sɛ ɔte yɛn nne a, nya aboterɛ na tie yɛn biom. Ɛm sɛ, ɛyɛ a metaa ka asɛm bi kyerɛ mo sɛ, deɛ ɔyɛ false prophet no, ɛnkyɛ na ne nneyɛɛ ne nsuban ada adi. Yes. Because ɔbɛhyɛ nkɔm bi, na sɛ amba mu a, sɛnea atwerɛ no kaeɛ ne sɛ, sɛ obi pagya mo mu sɛ ɔyɛ daesoni anaa ɔdehunufoɔ, na sɛ ɔhyɛ nkɔm na amba mu a, monsi no aboɔ nku no. Enti sɛ yɛdi saa law no da so yɛ adwuma na ɛnyɛ grace mmerɛ ɛnneɛ ɛwɔ a nka asɔfoɔ bebree wɔhɔ a nka ɛsɛ ɔmo aboa kuo mo. Yes. Nka adiifoɔ bebree wɔhɔ a nka ɛsɛ ɔmo aboa kuo mo. Dadaada. But ɔmo nim sɛ yɛwɔ adom mmerɛ nti ɔmo hyɛ nkɔm bɛfa ɛho ade nti. Nanso nnipa hu ɔmo sɛ wei ɔyɛ ɔtredini. Yes. Ɔnka asɛm ma ne mma mu. Enti wohwɛ obi nom no ne ɔbɔfoɔ nom a, tete first ɔnkɔgya n'asɔre dɛm sɛ mahu sɛ biribi bɛsi because onim sɛ ɔkɔhyɛ na ɔmbɛma n'anim agu ase. Yes. But ebinom deɛ ɔmo nnim animguaseɛ because akwaraa bi wɔ hɔ a ne yɛfuyɛ no yɛ a bɛntoa ɛmfa no bɛntoa dodoɔ a wode bɛsa no sɛna ɔteɛ no saa na ɔda so teɛ yes owura bi wɔ hɔ ɔno so ɔpagya no mu wɔ ɔman mu a yɛfrɛ no amoako ata ɔnyɛ sɔfo amen kɛseɛ pa amen Sɛ woretie me a, polisini a ɔyɛ pips na ebetumi akyerɛ wo sɛ nipa wei ɔnyɛ polisini. Yes. Saa ara na militaryfoɔ na ebetumi akyerɛ wo sɛ saa nipa wei ɔnyɛ military person. Ɛnnɛ da yi meme ka sɛ ɔnyɛ sɔfo. Sɛ wote ne nan ase sɛ wanya papa bi for fun, wonni biribi ayɛ ɛna ane ne nam a, fair enough, ɛyɛ wild case. Na mmom sɛ wote ne nan ase sɛ mepɛ nkwagye ama me kra deɛ a, Ɛna ɛnɛ da yi mesrɛ wɔ apɛ ɔbaa bi fa. Bible sɛ monsɔ ahoho nyinaa hwɛ na deɛ ɔfiri mu yɛ awurade no. Mobɛhunu. Owura wei ɛrekyerɛkyerɛ wɔnyɛ akonya kɛseɛ akɔtena Angel FM. Nka ɔnka nkwagye nsɛm nkyerɛ nyame nnwan ɔntu fu ɔnkyerɛkyerɛ ɔnka ne korɛ ɔnka ahintasɛm a ɛwɔ yɛn awurade asɛm mu ɛma ɔmo tie Nnipa mpempem a wɔtie no no anya adwensakyera? Dabi, na mmom wakɔpagya ne ho aboro deɛ ɛtra so rekeka nsɛm bi a ɛyɛ hu na ɛyɛ nwanwa. Bible sɛ, Sɛ bɔfoɔ bi firi soro ba, anaa yɛn mpo, ɛbɛkyerɛ nkyerɛkyerɛ foforɔ bi a ɛyɛ contrary to deɛ yɛakyerɛ mo no dada no a, saa nnipa korɔ no, ɔnnue, na nnome nka saa onipa korɔ a ɔbɛyɛ saa. Yes.
But owura wei deɛ wabɔ ne ho dua sɛ adeɛ biara a ɔde bɛba sɛ ɔkyerɛ biara ɛyɛ misleading and false. Ɔnya platform sɛ menhu language a me use ma no because makɔyɛ Nyankopɔn nipa yi a megyina anim nti manhwɛ yie a na me no a mekyerɛ nokorɛ nkwagyeɛ kwan no abufuo akɔ akɔfa me. Mesrɛ Awurade sɛ ɔmma me aboterɛ. Ɛyɛ ya sɛ wobɛte sɛ obi reka nsɛnhunu ne asɛmmɔne de fa papa ho. Paa. Watena ase akeka ne ho nsɛm bi sɛ, The idiotic concept of Noah's Ark. Ah. Noa Ark no a ɔyɛeɛ no, idiotic concept ɛwɔ ho. Ah. Ɛnyɛ ne ho asɛm na meka. Watena ase biom aka sɛ, Obi biara a wode wo ho bɛhyɛ religion mu bebree no, woagyimi. Saa.
Mate ne nsɛm no. Ɛnyɛ ne ho na meka nnɛ. But ɛnɛ deɛ ɔkyerɛ six six na according to ɔno no nsɛm a meka a wotie mede video no bɛka ho efisɛ me metu mmire a mɛkyerɛ otie koro a yɛkɔtu mmire no wɔ so na wahu sɛ asɛm a yɛka no yɛnim deɛ yɛka yɛnni ha sɛ yɛne nipa nya nipa bi a ɛni wɔ ne yɛnya because yɛn yɛyɛ kingdom of God na obi biara a ɔse ɔyɛ kristoni bia wɔ kingdom of God mu yes the creator of heaven and earth yɛn agya Abraham Nyame, Isak Nyame ne Jacob Nyankopɔn. Saa ahennie yi na meka ho asɛm. Ahennie mmienu pɛ na ɛwɔ wiase, ɔsoro ahennie ne the kingdom of darkness. Yes. Yɛwɔ the kingdom of light and the kingdom of darkness. Nti owura wei kyerɛ six six. Nti ne nkyerɛmu no, ɔkyerɛ a six six no ɛyɛ human number. Yes. Anaa nyɛ saa na ɔka. Aye.
Six six no yɛ human number. Yes. Ɛkyerɛ dɛn? Ɔse Papa kyerɛ sɛ six six six ne human number. Na ɛdi nkan asɔfo na ɛnna wɔn wɔ no. Wɔn abɔn. Wɔn abɔn.
Ɛnna yɛn kyerɛ na ɔni kura wabɔn. Ɔpa kyerɛ sɛ asɔfo wɔn. Asɔfo no abɔn.
Abɔn. Na afei six six no. Six six no. Wɔn ama na ayɛ huhu. Wɔn ama na ayɛ huhu. Ɛnyɛ evo. Ɛnyɛ sɛ ɛnyɛ evo. Ɛnyɛ sɛ na asɔfo no kyɛ no. Asɔfo abɔn wɔn anum papaapa. Saa pɛpɛ.
Asɔfo abɔn ɛwɔ wɔn anum papaapa.

Kofie mi sɛ asɔfoɔ no na abɔn yɛwɔ yɛwɔ nanu yɛakyerɛ akan abɔn asɔfoɔ dɔɔso so much wɔ Ghana ha mi hu bi da abɔn asɔfoɔ paa. Ati sexsexsex no ɛnyɛ evil sign bia. Maame nkɔ kyerɛ ɔn baabi nipa ɔdii kan de sexsex baayɛ first time a apeyɛ ɛyɛ twelve twelve twelve sori mu ɔn berɛ so

yɛn sikasɛm no ho asɛm yɛn sikasɛm no ho asɛm to the extent sɛ edu baabi ate sɛ dɔm de aba no okay because sɛ ɛyɛ ɛyɛ nipa government system di no adeɛ wei wa nye sɛ yɛ ma wo ntɔ deɛ mo kan wa te aseɛ for for example for example sɛ sɛ woso wobɛkɔ ɛyɛ ɛyɛ dubai ɛna yɛ yɛ ɛyɛ ɛyɛ gyadi sɛ ɔpɛ sɛ ɔkɔ uk ɔkyɛnɛ woduru airport a ɛɛ airport no ɛyɛ nyame airport a. enyame na ɛte hɔ ɛna nipa sɛ kɔyɛ ɛyɛ yi covid test wanyɛ a plane na esi hɔ no that is six six six the wealth the wealth the health and the happiness o pɛ sɛ ɔkɔ juwa ni diba ya this is the system. but the year twenty twenty two nso ɔka bɔ mu ayɛ six o.
Ah.
mɛsɛ yɛ nti wunim ɛhun sɛ eto kofi eto surprise you to know sɛ ɛhun sɛ. sɛ obi tie me a bɔsome wei a ɛwom nyinaa no mhm. date ɛwɔ mu a ɛyɛ prophetic ɛyɛ three twelve seventeen twenty nine eti odiifo ɛ ɛ ɛ otumfoɔ apeke twelve mhm. oyi ne akɔ ne pii no ɛna wapeke twenty nine ɛna ɔsan gye award eti eti obe move akrafoɔ nyinaa the seat of government twelve twelve and the seat of government twenty nine eti afei na sɔfoɔ bi nso ɛni abiri sɛ ɔkɔ bɔ mpɛ thirty first are you serious. This is Angel 102.9.
Dem kana wati ase. Onyame tena ase on the 12th Sunday. And wa pick the next generation. Enti on the 17th na nyame ayɛ list no. 29th no apɔmde se 31st ayɛ na ase. na seesees mu ɔdɛ paapa na seesees no koraa no ɛdi nkan hyɛ aseɛ ɛwɔ solomon berɛ ɛwɔ solomon berɛ so berɛ alright ɛnna mo yɛn fa ɔno akotation of find the book of second kings chapter ten the verse thirteen na yɛn kyerɛ first king chapter ten the verse thirteen adeɛ biara a yɛka bia yɛde twerɛ kronkron bɛto ho ebia na obi adwene bɛyɛ ne sɛ oo oh, hwɛ ɛna asɔfo aba ɔpɛdin Ɔpɛ YouTube sɛ amanfoɔ ntie na ne YouTube account nkɔ so. Ɛndeɛ nka ɛnɛ wonim adeɛ a wode to YouTube amanfoɔ tie paa? Sɛ obi aworɔ ne to ho, anaa obi yɛ nkwaseade, anaa wayɛ funny video bi de ato hɔ. Nnipa baabi a nnipa adu no, yɛmpɛ nokorɛ na yɛmpɛ Nyame asɛm. Nti nka ɛno na yɛbɛyɛ, na nka wode to hɔ a, anaa nka yɛbɛtena ase, na nka yɛadidi no atɛm. na nka bra kɛseɛ afa ee ɔsɔfo bi aba ɔtwa ɔsɔfo foforɔ mpoa momeyɛ momeyɛ yɛmfa ogya ngum na ntrɛnde na yɛnyɛ sika ɛnyɛ youtube nti aborɔfo no ɛnam nyansa awurade de ama ɔmo so ama yɛanya akonya sɛ adɔn de de no yɛmfa saa kwan wei so ɛma awurade asɛm spreade nti yɛ take advantage ama wo a woayɛ w'adwen sɛ woyɛ badwen ba apɛ sɛ wohu nokorɛ no woahu nokorɛ deɛ ayɛ meya no sɛ Deɛ ɔyɛ Kristoni a Nyame Honhom wɔ ne mu no deɛ ɔbɛtie, but ɔmo a ɔmo kra ne ɔmo honhom wɔ ɔmo asɔre mu na mmom ɛnni Kristo mu deɛ, ɛbɛyɛ no sɛ wei ɛmfa yɛn ho, wankɔ, wammɛka amfa yɛn asɔre ho, Yes. nti wei deɛ mentie, Aye. nti wei deɛ mede yɛ dɛn, because ɛnyɛ yɛn asɔre ho asɛm na Aye. yɛka. Asɔre mfa nipa nkɔ heaven. Daabi da. Yesu

Deɛ ɔfiri Etiopia baeɛ deɛ ɔbisa yɛn nyinaa. Ɛsono deɛ ɛfiri ɔhene Solomon ankasa koma mu a. Ɛsono deɛ ɛfiri ɔhene Solomon ankasa akoma mu. A ɔde maa no. A ɔde maa no. Na ɔsan sii mu kɔɔ n'asase so. Na afei ɔyɛɛ saa nneɛma wei nyinaa maa Queen Sheba no, ɔbaa no san sii mu kɔɔ Etiopia n'asase so. Ɔno ne n'asomfoɔ.
Ɔno ne n'asomfoɔ nyinaa.

Seesei no a na John the Revelator reka ho asɛm no, ade ka asi dada. Ae. Ebi baa Solomon mmerɛ so. Saa na ɔka. Enti sɛ ebi san ba a, ne hu bɛn na ɛyɛ a manfoɔ suro, ɛna seesei so, ɛna asɔfoɔ abɔn agyinagyinam na seesei, seesei, seesei, seesei nyɛ adeɛ bi a ɛyɛ hu. Seesei nyɛ adeɛ bi a ɛyɛ dɛn, ɛyɛ hu. Na mebisa question bi. So, sɛ yɛka sɛ yareɛ bi ba a ɛyɛ COVID-19, na yareɛ no a ɛreba no, 2019 anaasɛ 1909 anaa 1819, sɛ biribi saa siiɛ, memfa sɛ 1819 wɔl siiɛ, na nnɛ 2019 biribi asi a, yɛbɛka sɛ saa adeɛ no a ɛsii n'ano no, the same thing na asa si anaa? Daabi.
Yɛ sɛ ɔhene nyaa sika. Sika a na ɛbɔ ɔhene nsam afe biara no yɛ gold no a wohue na wokan biribi a ɛyɛ six. Six six.
Ɛyɛ sika o. Ya sika ho asɛm.
Sika ho asɛm na na ɔka. Ɔsɛ dwetɛ kɛseɛ.
Nti kan English no obi ante ase. Kan English no ye. The book of First Kings chapter ten the verse thirteen. Ɔsɛ

na wafa mfuturo ɛba eh, bɛtu agu amanfoɔ ani sɛ ei ɛɛ asɔfo abɔn mɛtumi akɔyɛ research a discover sɛ ansa na john revelator bɛka sɛsɛsi no na sɛsɛsi asi da koraa dadaada saa na ɔkyerɛ ɛne ma menkyerɛ sɛ bɔn no a wosɛ ɔma abɔn no mm. menhu obi a wabɔn se ho obiaa ni hɔ wode woasɛ da abɔn ankasa wabɔn yie sɛ na abɛgyina wa ɛdada ɛdada ɛna na wote wɔka nsɛnhu sɛ wokɔ dubai no kɔda a presidential lodge ei na mehu sɔfo a ɔhype ne ho sei sɔfo hyper sɔfo hyper nka menim ma obi nkamfo ma obi nka na hmm. ghana ha mpo presidential lodge ɛyɛ sɛn ɛyɛ nwanwa ghana ha presidential lodge ɛyɛ sɛn mummisa moving pick hotelfoɔ mummisa novotelfoɔ mommisa eh, ol, eh, saa eh, eh, hotel yi a wɔ 37 kora yɛfrɛ mo sɛ mpo eh, golden tulip foɔ sɛ presidential lodge ɛyɛ sɛn na nyankopɔn nipa awurade afrɛ wo a woyɛ awurade adwuma a wohwɛ nnwan so na wotumi tu kwan kɔ dubai ɛkɔda presidential lodge collection amanfoɔ de abrɛ wo Oh wow. Eh, six six six na ɔsɛ yɛ wɛf. Ah ah six six six na wɛf. wɛf.
ne head nti wɛf deɛ so aba wanya bi. kyɛ sɔ enjoy presidential lodge amuakwata saa na ɔka ɔyɛ fawa na yo paa ɔyɛ ɔtorofo si obia ɔyɛ torofo mi hu sɔfo ɔyɛ ɔtorofo te sɛ saa akwa ne da. ɔsɛ na po dodoɔ by force sɛdeɛ bɛyɛ ɔbɛdi atorɔ na satan tatis wahu ɔbɛfa nokorɛ baako bi na wafa ntorɔ 99 de aka ho waadwen bɛyɛ wo sɛ ɔka nokorɛ nanso na ɔde si bi ama
sɛ wɔnim a ɛnam ɛpɔnte akyerɛ no the book of Ezra Ezra baayɛ ansa na yɛba bɛwo kun Solomon Ezra ɛbaayɛ ansa na yɛba bɛwo king Solomon ɛneɛ mpatwɔ memboa wo

Adonikam mma. Adonikam mma. Ahasia aduosia nsia. Amo akwatam. Wei nso yɛ sɛsɛs. Ah, ɛnyɛ sɛsɛs na asi wɔ hɔ. Ah, ɛna apue.
Mpatɔ, ɛnyɛ sɛsɛs na apue wɔ ha. Ɛdam sɛ human number. Sɛ yɛ human number.
Nti ebi na apue wɔ ha. The population of nipa a ɛsɛ sɛ ɛnyɛ ɔmo asase so no, ɛno na na John the Revelator ka ho asɛm. Ɛna ɔse, sɛ saa nipa no nɔma no amɛda wɔn nsa so a, Ammɛda amoma so a, wontumi ntɔ anaa wontumi Wontumi ntɔn. ntɔn. Anaa meboa? Saa. Enti akoa no ntɔ amoa akoa ata no. Sɔfo bi a wohunahuna obi sɛ sɛsɛsii ba biara, wabɔn. Wabɔn, wonnim Wonnim hwee. hwee. Enti wo biara a woyɛ Nyankopɔn nipa no, mesrɛ wo, tie asɛm wei yi, na compare nsɛm no a na Owura yi kae. Me nso makɔfa quotation baako wɔ Old Testament aba a ɛkyerɛ sɛ ansa na King Solomon koraa bɛba no,

human number human number pie wɔ ha human number na pie wɔ yɛ sesese sɛdeɛ ɔkyerɛ no yɛ ne kyerɛ ha so sesese wɔ dam na kyerɛ sɛ wɔyɛ nya adeɛ yɛ adeɛ ehu ɛbɛ nie wɔn na kyerɛ akora wɔ adeɛ a wɔn na sra no ngo na wɔn na hyɛ no atadeɛ sɛ ɔnyɛ sɔfo ekuo bɛn na akora wɔ adwane ɔno kura mpo na wɔfrɛ no ho apostolo Ah, apostle my food. Apostle my food.
Wei bɛ da ya apostle. Wei saa koa wei bɛ da ya apostle. Wei apostle of light. Huh? Mama pata family ni efra wa grada. Ma hu sɛ ɔsɔfo ni na me tu fo. Saa pɛ nkwagye ama okra background a wofi a wo ba no. Wasom abosom. Wonim no korɛ. Sɛ wodi akwaa wei akyi a ɛnneɛ hɛ wobɛkɔ po ase akɔfa maame wɔta aba bɛkɔm no because ne suban ne ne ne yɛ no ɔyɛ pataku paa ne nsɛm nsisi so ne nsɛm nsisi so daabi da ɔnka no korɛ
wakɔyi solomon homa ɛbɛtu mfoto agu amanfo ani mhm. woyɛ kristoni ama ɛyɛ the government system Twenty twenty two no ɛɛ eh, wokɔ Dubai ne ɛde saa sɛ woanwɔ covid nineteen pa ne a wonkɔ sɛ wei ɛba a ɛyɛ government system ɛyɛ the people ɛyɛ the economy na wanwe ne nse no ɛyɛ the economy na mo a mote hɔ soso a studio hɔ no a mofrɛ mo menim deɛ ɛha angel tv foɔ Sɛ aberɛ biara sɛ obi reba abɛgu Nyankopɔn anim ase anaasɛ ɔbɛka abususɛm a, Angel FM na ɔba anaa Angel TV. Na ne kyerɛ abosom kwasea yi, the same thing. Saa Ɛna ɔbɛtena a, ɔkɔkaa sɛ, ɔkɔkaa nsi ɛɛ, hi. akwaa baako no nom Mizbeh nnwom no, nyansa wom ɛsen Ɛsen- nsɛm no a Yesu tenaa bepɔ so ɛkaeɛ Ɛkaeɛ no. no. Angel TV hɔ a. Na wokɔ fie adwom anwanwani, wonkɔ asɔre. ɛne yaa no a wɔn ani nso no mo mo nkɔ asɔ mo nya wobɛkɔrɛ koraa wɔn yɛ asafo mpanimfoɔ enti bible ɛnda mo anim a n'asɛm na ɔka no mobɛfa akan n'asɛm na ɔka no mobɛfa akan ɔno wɔn te hɔ sɛ asafo abɔn wɔn nim dɛ wɔn nim hwee ɛsra ahoma na mayi aba no mm. enti sɛ adɔn na de no bible ka sɛ sɛ asɛm na sɛ si a ɔman ghana enya sika na ɛnɛ closing of the year no uh, finance minister ready budget na sika yɛ nya yɛ six hundred and sixty six million sixty ghana cedi a na kyɛ six six six aba wɔn ayi mu aba wɔn ayi mu. sɛ amerikafoɔ ɛyɛ eh, end of budget closing na wɔn yɛ wɔn budget na wɔn nya sika six trillion six hundred and sixty million dollars.

Ɛkwan a Seesei bɛfa so aba no, ɛna mɛkyerɛ wo no. Ɛbɛba sɛ, Awurade Israel Nyankopɔn bɛdi kan bɛyɛ ne first harvest de akɔ, ɛyɛ rapture. After rapture no akyi no, economy bi abɛ break down. Yes. Economy bi abɛsɛe.
Ah.
Enti ahokyerɛ kɛseɛ ɛbɛba nipa nyinaa so ɛwɔ asase nyinaa. Ɛhɔ na the son of perdition no ɔbɛba. Ɔbɛba.
Ɔna ɛba bɛ take over. The son of perdition abranta yɛ apɛ quotation ma me nti the son of perdition ne ba a ɔno na ɛba bɛ introduce odi image na ɛyɛ beast ne ba bɛ si wɔ ɔno ɛba bɛ di wiase nyinaa so nti na ɔka revelation aka revelation na menkyerɛ mu the book of revelation aha adiyisɛ nhoma no aha ti a ɛyɛ du mmiɛnsa aha yiyii mu du nsia no ɔse da asɛm wientie twerɛ kronkron nokwafoɔ aha Na ɔma nketewa ne akɛseɛ. Na ɔma nnipa nketewa ne akɛseɛ. Adefoɔ ne ahiafoɔ. Adefoɔ ne ahiafoɔ. Adehyeɛ ne nkoa. Adehyeɛ ne nkoa. Nyinaa pene ma wɔhyɛ wɔn agyinaeɛ. Na wɔbɛpene. Efisɛ saa mmerɛ no, ahohiahia ba. Hwɛ, adeɛ bi a ɛbɛsi biara no, Awurade de kan ma Shadow si. Ansa na Awurade de Yesu Kristo rebɛba sɛ ɔde ne ba bɛyɛ sacrificial lamb no, ɔde kan ma Abraham de ne ba Isaac yɛ mfatoho sɛ deɛ meba bɛyɛ no, ɛbɛyɛ pɔsoboa. Ansa na ɔbɛma Yohane abɛbɔ asu no, ɔde kan bɔɔ tetefoɔ no nyinaa asu gu Moses nan ase gu Apu Kɔkɔɔ no mu. Nti adeɛ biara a Awurade reba abɛyɛ no, ɔde kan yɛ ne shadow. Mmerɛ a seesei ba sɛ yɛbɛgye nɔmba wɔ yɛn nsa ho ne yɛn moma so no, people were contending sɛ, It is not true, it is not going to happen, fine, ɛnde coronavirus aba. Coronavirus nneɛma a ɛresisi no, people thought sɛ seesei na asi, ɛnyɛ seesei. But Awurade rekyerɛ wo sɛ, there is something coming a ɛbɛyɛ worser than this. Nti mo a moyɛ agyidifoɔ ne mo a modɔ me no, you should get prepared. Yes. Deɛ nti no sɛ, COVID-19 aba. Ah. Paneɛ no a wowɔ no, sɛ wowɔ paneɛ no a, ɛno nkyɛ sɛ wonsa nya yare no biom. Daabi. Wowɔ paneɛ no a, wobɛtumi asa nya yare no ama yare no bɛtumi asa akum. Yes. Good. Sɛsia no, nhyehyɛeɛ asase a ɛba. Sɛ paneɛ no wanwɔ a, wopɛ sɛ otu kwan kɔ aburokyi a wontumi nkɔ. Daabi. Paneɛ no sɛ wanwɔ a, ɔfisi bi wɔ hɔ apɛ sɛ owura sɛ sɛ wontumi nwura. Wobae a abaa soɛe a, sɛnea nkurɔfoɔ no hyɛ aseɛ sɛ wɔyɛ gay no, sɛ woangye gay antum wɔn man mu na wopɛ aid a, yɛmma wo. Nti similarly, saa na wɔahyɛ aseɛ yɛ saa adeɛ wei soso. Nti saa nneɛma yɛ asisi ɛntam nyinaa ɛma wohu sɛ Census na ɛbɛba. Yes. Yɛn Awurade Yesu ɔbɛba. Yes. Ɔde atemmuo bɛba.
Yes. Rapture bɛsi.
Yes. Ɔba abɛfa ne manfoɔ de akɔ. Yes. Enti onipa bɛn na ɛsɛ sɛ ɔyɛ wɔ awieeɛ mbrɛ mu? Kan ɔse na meyɛ dɛn? Se- Na wɔn anketewa ne Na akɛseɛ, nketewa ne akɛseɛ, adefoɔ ne ahiafoɔ, adefoɔ ne ahiafoɔ, adehyeɛ ne nkoa adehyeɛ ne nkoa. nyinaa pene ma wɔhyɛɛ wɔn Efisɛ agyinaeɛ. saa mmerɛ no na the son of perdition na edi adeɛ ɛwɔ asase nyinaa so. wɔ asase nyinaa so. Nti wo biara a wangye na gyina yɛn no, ɛnyɛ ade a wobɛtumi atɔ. Ɛnyɛ ade a wobɛtumi atɔn. Na sɛ ɔnyɛ agye na gyina yɛn no so so wie pɛpɛɛpɛ a, ɛnyɛ ade a heaven hɔ no. Wobɛkɔ bi da.
Efisɛ that is the mark of the beast. Yes. Kɔ wɔn anim ha. Wɔn nsa nifa. Wɔn nsa nifa. Anaa wɔn moma so. Anaa wɔn moma so. Nanso. Nanso. Obi ntumi ntɔ. Obi ntumi ntɔ. Anaasɛ. Anaasɛ. Ɔntɔn. Obi ntumi ntɔn.
Gye sɛ. Agye sɛ.
ɔwɔ agyinaeɛ no.
Agye sɛ ɔwɔ agyinaeɛ no ansa.
Na agyinaeɛ no, ɛyɛ hwan agyinaeɛ? Owura kan kɔ. Anaa aboa ne din. Tie, anaa hwan din? Aboa ne din. Mpakyɛ, ɛyɛ anaa hwan din? Aboa ne din. Enti akwaa no asɛm na na ɔka sɛ ɛyɛ dɛ bɛn na ɔse dɛn? Dabi, ɔse dɛn? Eh, human number, ɛgyina hɔ ma wealth. Enti human mɛ na ɛyɛ aboa yi. Ɛyɛ asɛm o. Human mɛ na ɔka ne ho asɛm yi.
ha na ha na ɔka beast ho asɛm aha ɔka beast so ɔka beast ho asɛm nti human bɛn na ɔka ne ho asɛm yi economy na ana ɔte si rɔ na ɔka economy
ɔde ɛɛ saa aberante kɔ gye deɛ ɔwɔ agyinaeɛ no gye deɛ ɔwɔ agyinaeɛ no anaa aboa ne din anaa sɛ dɛn din aboa ne din Aboa bɛn?
Ɔtweaseɛ dada no. Ɔwɔ no. Ɔwɔ no. Wahu. Ɔno a. Wahu. Ɔno a. Na nyame nipa abɛgyina hɔ ɛtu mfoto gu amanfo anim. Senses no a yɛabɔ yɛ kɔkɔ wɔ hɔ no. This man is saying sɛ. Senses no is not relevant. Daabi.
Those men of God, those so-called men of God who don't know the scriptures.

Kɔ. Ɔse, Aha. Anaa ne din akontaa ntwerɛeɛ nko. Anaa sɛ ne din akontaa ntwerɛeɛ no. Tie, aboa no din no, sɛ wo calculate ɛma wo numbers. Nti asɛm no yie o. In those days no, yɛde numbers ɛna ɛcalculate letters. In those days. Nti wobisa obi biara a ɔyɛ CIA, FBI, anaa CID, sɛ ɔkɔ underground kɔpɛ information aba a, ɔnkyerɛw wɛs ne nlɛtɛs sɛnea ɛbɛyɛ no krus no nditɛte sɛ asɛm a wakyerɛw no sinfɔmɛsyin sei na ɔde kɔ abɔnten. Nti memfa no sɛ ɛɛ Linda Linda ɔma information bi aba Linda na nti wokan lɛtɛs no a A B C D E F G H Linda no gyina hɔ ma nɔmba he, na wɔatwerɛ saa nɔmba no. I no gyina hɔ ma nɔmba he, na wɔatwerɛ. N no gyina hɔ ma nɔmba he, na wɔatwerɛ. D no gyina hɔ ma nɔmba he, na wɔatwerɛ. E no gyina hɔ ma nɔmba he, na wɔatwerɛ. Enti wofa buuku no a, wobɛhu sɛ nɔmbas kɛkɛ na wɔatwerɛ. What does it mean? But ɔde ba ɔfis a, ɔmmɛdikoodu. There's another person bi wɔ adwuma no mu a yɛfrɛ no sɛ Linda.

Na din no akontaa nkyerɛeɛ. Enti memfa no sɛ yɛfrɛ me Samuel Adu. Samuel Adu yɛ me din. Ba sɛ wobu akontaa no wɔ Samuel Adu ho a wobɛnya numbers.
18 no. Ti asɛm a meka no yɛ o. Samuel Adu no, Samuel no, sɛ wokan e ɛkɔ a, ɛyɛ ɛse no ɛyɛ nɔmba he. E no ɛyɛ one. Ɛmo no yɛ nɔma he. Ah. Nti aboa no din no sɛ wokeka bɔ mu a woba bɛnya six six six. Asɛm no ni. Eh. Ɛna akoa wei abɔn. Wabɔn because woka eighteen na. Ɛnyɛ bɔn na wabɔn satan na abɔ no paa because ɛyɛ ade a wɔyɛ wohwɛ trend na wɔfolo no a na na ɔno na ɛte studio hɔ ɔka sɛ aborɔfo no ɛpɛ sɛ ɛfa yɛn kwan ti ɛna yɛakyerɛ ahyɛm sɛ. Uh, slave, servant, obey your masters. Aye. Now, even Ghana ha up to date mpo obi wɔ has boy. Yes. Obi wɔ has girl.
Yes. Nti sɛ wɔn fɔ buo ama ne master na efi hɔ na ɔte na yɛtwa no ka na ɔbɛsen hɔ. Daabi da.
Nti deɛ na twerɛ no fom yɛ yɛ aborɔfo na twerɛ hyɛ. Mmarima. a ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ bible no a ɛba africa no yɛ different anaa ɛna soro bible ɛkɔ india daabi bible ɛkɔ spain daabi bible ɛkɔ america eh, same bible na ɛnyɛ same bible na same bible na ɛnyɛ same bible na ɛno a na ansa na aborɔfo no ɛde bible ba no na yɛ abirifoɔ yɛmfa yɛn ho nkoa yɛanyɛ fa saa mmerɛ no mpo na asante aman a ɛyɛ asante kingdom no ɛhyɛ denkyerafo ase yes na asantefo yɛ nkoa ma denkyerafo yes nti ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ ɛno so ɛyɛ dɛn na ɛbaeɛ wɔhu sɛ sɛ nipa gyimi na ɔtoɔ na ɔkyerɛkyerɛ adeɛ a na mu no a mowɔ hɔ no ɛsɛ mo kɔrɛte no yes asɛm no a bible kan no what is wrong with that

wonni nyansa wonni nyansa wontumi nka akorɛdi wate asɛm a ɔno ka bible sɛ aha sɛ wonni nyansa wonte aseɛ enti ɛsɛ sɛ ɔno nni nyansa nti wante aseɛ wante aseɛ ɛna wakɔfa sɛ solomon gold no na yɛ sɛsɛs na ɛbaeɛ no dɛn na ɛsiiɛ hwee ansi enti sɛ bible sɛ sɛsɛs sɛ ɛbaa ɛnyɛ hwee yes kɔwɔ anim aberante deɛ ɔwɔ nte aseɛ no mu aboa no nkontaa no ntoa no Na ɛyɛ nnipa nkontaa ntoano. Wate, ɛyɛ nnipa nkontaa ntoano. Na n'akontaa ntoano yɛ ahas. Sɛ nnipa nkontaa ntoano deɛ a, ɛnde nka nkɔfa Ezra. Because Solomon kora deɛ deɛ yɛ gold. Ɛyɛ deɛ yɛ gold.
Afi bia gold ɛba Solomon nsam asante hene sɛ gold a wɔtu wɔn asase so nyinaa ara afi bia gold pieces ɛyɛ wɔn de brɛ me ɛyɛ six six six six hundred and sixty six. gold na ɛde brɛ me pounds na ɛde brɛ me nti asante hene ka saa a na kyɛ sɛ six six six na aba according to ne nkyerɛkyerɛ yes kɔ w'anim na n'akonta ntoa no yɛ ahasia aduasia nsia mo asɛm no no ɛnyɛ asɛm no no ɛno na ɛda hɔ no enti adɛn nti na nyankopɔn nipa sɛ wonnim a ma yɛnkyerɛ wo yes
ɛyɛ yɛn asodie sɛ da nyɛ yɛbɛbɔ nyame mma kɔkɔ yɛbɛbɔ nnwa no kɔkɔ what is ahead deɛ ɛda anim ɛba we should create awareness ma obiara hu deɛ ɛba bɛsi sɛnea ɛbɛyɛ a kristofo bɛhu sɛ here no yɛba transit yɛtwam akɔ nti sɛn na ɛsɛ sɛ ɛkura yɛ ho sɛn na ɛsɛ sɛ ɛkura yɛ ho fa asɛm no nie na wei abɛtena studio na mese mo sɛ akwaa wei deɛ awurade bɛyɛ no no na aberanteɛ no a woto ɔyɛ a woka bible ma no no due oh.
ɛme sɛ bible na ɛyɛ a wonhwɛ mu menim deɛ aba a ɛnnɛ nnipa de ɔmo wura ahyɛ asɔfoɔ mu dansɛ ɔmo de ɔmo wura ahyɛ awurade mu yes ɛnna ɛkɔ so na menim deɛ asi menim deɛ asi enti bible no a ɛda hɔ no aberantewa wonkan Ɔbaa Pat, sɛ wopɛ baabi asom Yesu a, hyɛ aseɛ tie wo nipa no yie. Obi biara a n'ano yɛ ɔwɔ biara ne tɛkyerɛma yɛ mmienu biara ɔyɛ ɔwɔ. Yes. Na obi biara sɛ ɔyɛ ɔwɔ bi ohun ɔsoro ahenni mu. Yes.
Wei ne nkyerɛkyerɛ a ɔba nyinaa yɛ misleading. Yes. Ne nkyerɛkyerɛ a ɔde ba nyinaa yɛ misleading. Mesrɛ wo ara, wo biara a wotie me ne, sɛ wodɔ Yesu a, tie nsɛm a me ne wo kan yie. na fa quotations na yɛde atoto hɔ no toto ho but sɛ onipa na ɔsom no deɛ a ɛna ɛdidi atam ka sɛ yɛni suban yɛnyɛ sɛ asɔre na asom no deɛ a ɛna ɛdi n'akyi ba sɛ wopɛ nkwagya ma ɔkra sɛ yesu akyi na ɔde di a wokyi asɛm wɔ awi afa ho adwene awurade nhyira wo nka ho adom no nti amen amen